Mae Meilir Jones yn cadw dros 500 o ddifed a mae ganddo fe stable i hanner cant o geffylau a mae'n gorffen dros 800 o wartheg bob blwyddyn yma ar fferm Gob ger Tre Ffynnon, Sir y Fflint. Mae yna 210 o erwe yma a 38 o baneli solar wedi'u gosod ar doeau'r siediau. Sut oeddach chi'n gwybod faint o baneli solar i roi ac yn lle? Wel, mae'r ddydd oedd yn reit hawdd o gwybod y lle, chymod, gan bod ni'n gallu gwneud nhw ar dop yr adeiladau, ac yn ddigon o adeiladau yma, ac wrth gwrs oedd nhw wedi gosod yr ffordd iawn er mwyn yr hael. Um, a wedyn, oedd y penderfyniad reit syml, ac chymod, oedd y sums yn gweithio, bod y taliad yn ddod yn ddol o fewn saith mynedd, so felly um, o'n i'n meddwl dwy waith i gwir am amdani. Newch chi egluro'r sums wrthai? Ia, fydd ni, fydd ni wedi um, rhoi yr arian amdano nhw a fydd y taliad yn dôl o fewn uh, 7 mlynedd a fydd ni wedi cael, a wedyn o hyn ymlaen wedyn fydd ni'n cael 20 mlynedd, 25 mlynedd o gontract ofo nhw a wedyn fydd uh, ar ôl 7 mlynedd wrth gwrs fydd ni'n gwneud elw. Felly, sut mae o'n gweithio cael hyn a hyn am hyn a hyn o drydan ydych chi? Ia, na chi, ia, dyn ni'n uh, mesur uh, prime maen nhw wedi gynhyrchu bob uh, chwarter blwyddyn. a wedyn uh, yn sgwennu hynny a roed nhw fewn i'r i'r uh, ffyrm trydan, a wedyn maen nhw'n talu wedyn efo praen da ni wedi gynhyrchu. Faint o'r trydan yna da chi'n cael ddefnyddio ar y ffarm? Wel, o ddeutu, o ddeutu, da ni, da ni o fo'n wwan, da ni'n defnyddio ta hanner ar, ar y ffarm lle. Wrth gwrs, yn y dydd mae dyn ni'n cael y mantes, so beth dyn ni'n trio wneud ydy cnesu dŵr a pethau'r tŷ tra bod yr, Golau, golau haul ar yr solarau pennau.
Felly, da chi'n dal i gael bil trydan? Ynden, ynden, wrth gwrs, dyn nhw, dyn nhw ddim yn effeithiol o gwbl yn, yn nos, wrth gwrs, ydych chymod, dim ond yn dydd maen nhw'n gweithio blow. Mae'r hyfed fel, dyn ni'n mynd i feddwl mwy wan, dyn ni eisiau pob peth yn barod yn ei le, er, er, er enghraifft dŵr cynnes a bob beth yn y tŷ yn barod yn y dydd, a dyn ni'n gallu ddefnyddio fo nos. Felly, ar ôl cael hanner y bil arferol, Bob tri mis, da chi'n cael chec ychwanegol? Yndan, yndan, ynda chi, yndi, so... Da chi'n fodlon deuthau faint da chi'n gael ar hyn o bryd? O, mewn blwyddyn fydd tua 20,000 yn dod yn dol bob blwyddyn.
A wedyn fydd hynny i gyd yn elw ar ôl saith mlynedd? Ar ôl saith mlynedd, bydd.
Er bod ganddo'r paneli solar, mae Meilir yn awyddus i leihau'r costau dŵr. Ac i'w helpu, mae Cyswllt Ffermio yn cynnal diwrnod agored am effeithlonrwydd defnydd dŵr ar ei fferm. Diben heddiw ydy cael arddangos yr er gwahanol ddulliau o egni gwahanol sydd yma ar y fferm. Um, mae gen Cyswllt Ffermio lu o ffermydd arddangos a dwi'n ffodus iawn i fod yn rhedeg y fferm um, arddangos yma yn Sir Fflint, GOP. Um, a dyn ni'n ffodus iawn bod gen GOP nifer o wahanol ddulliau um, o egni adnewyddol. Mae gen nhw'r uh, borehole, mae gen nhw hefyd yr paneli solar. Um, Felly mae o wedi bod yn fferm ardderchog er mwyn cynnal digwyddiad fel yma i arddangos gwahanol ddulliau, er mwyn annog ffermwyr i edrych fewn i beth yw'r potensial sydd gennyn nhw ar ei ffermydd eu hunain. Mae Meilir wedi elwa o'r 80 y cant um, trwy'r cynllun fferm gyfan. Um, a wedyn, wwan mi fydd Be mi fyddwn ni yn ceisio gweithio hefo Meilir i sicrhau fod y gwaith ar yr ochr ddŵr yma yn parhau a um, mynd fo'n llwyddiannus iawn. Um, mae niferoedd y stoc sydd yma'n gop yn golygu bod, uh, bod nhw'n defnyddio lot o ddŵr lle. Um, a wedyn, da ni'n gobeithio bydd byddwn ni'n gallu um, cwblhau'r prosiect borehole yma. Heddiw, mae gennym ni David Harris o EDAS sydd yn edrych yn fwy penodol ar yr ochr ddŵr. Um, a wedyn mae gennym ni Patricia Stebbings hefyd sydd wedi gwneud y gwaith ymchwil yma hefo Meilir. Um, a wedyn mae Patricia wedi medru rhoi ychydig o gefndir i'r gwaith sydd wedi bod ymlaen yma ers rhai blynyddoedd bellach um, i sicrhau fod y prosiectau yma'n gweithio.

Uh, you can actually capture up to 90% before filtering, and, and you may lose a further 10% uh, through the filtering process. So you can have quite a good yield.
Pa fydd mae Meilir wedi gael allan o diwrnod? O, mae ma rwy'n yn dysgu, chymo, mae rwy'n cael rwy'n i gael bwyntio ar ffordd i safio uh, pres o fo, o fo, er enghraifft dŵr, i, uh, wrach cael dŵr o'r sietiau sy'n ni'n gallu gael i'r gwartheg. Chymo, mae'n bil dŵr ni yma, wel am y flwyddyn mae o dros 5,000 y bunau. Uh, a wrth gwrs, gallai gael pethau i safio hynny. Uh, mae pyn hawddach safio'r pres na, na i wneud o. So, um, diwrnod fel un, mae'n ganol, ganolbwyntio ac wrach yn, yn un bach o hwb i rwy'n feddwl am, am wneud y gwaith hefyd. Mae gennym ni, fel dyn ni wedi gweld heddiw, ambell i opsiwn. Mae gennym ni ffynon. Uh, dyn ni'n mynd i wrach yn mynd i drio gael dŵr allan o'r ffynon a gweld os eith hynny weithio. Um, ac os fydd angen dŵr achwanegol, mae gen i gynnal adeiladau yma a trio cael dŵr o hynny lle. Ydy'r systemau newydd yma mynd i fod yn gostus i chi? Um, Sech chi'n gallu dweud bod nhw yn gostus, blaw, blaw pyn ydych chi'n gweld bod yr, ari, bod yr safiad gymaint, uh, chymod, mae'n debyg iawn sydd ni'n gallu safio'r pres yn ôl o fewn blwyddyn. werth i wneud felly. O, yndi, sicr, yndi, yndi. Os gallwn ni safio pethau fel efo neb angen wneud yr hynny o bres. So, fydd yn fendith mawr i busnes os gallwn ni wneud pethau felly.